na míaƒe nukpɔla kple míaƒe toɖolawo le Touch FM kple Touch TV yavalawo dzi. Abe ale minyae na fiɖawo gbe la, wonye fiɖa tɔxɛ na mi elabena mikɔ na míaƒe nufiafiawo vɛ na mi, míaƒe Susumenufiafia, susumedɔléle ƒe nufiafia kple míaƒe health gbadzatɔe alo míaƒe lãmesẽnyawo gbadzatɔe mikɔna nuƒoame alo nufiafia tɔxɛwo kɔ vɛna na mi. Hafi míayi edzi la, míakɔ mɔnukpɔkpɔ ya aɖe gbeƒã St. Rich Consult. Wonye dɔwɔƒe aɖe yi ke wodzrana xɔtunuwo abe cement, iron rod, paint.

Guinness godzi koa, wole ɖusi me afi ma godzi. Nenye be miaƒe asi mete wo kam o la, miayɔ wo le kaƒomɔdzesiwo ke. Ma, makɔ kaƒomɔdzesia da ɖe ka dzi emegbe. E, as, azɔ hã la, míagaɖo ŋku Azuma Bookshop. Azuma Bookshop, e, wote ɖe NIB ŋu, alo ne èɖo NIB yi ke te ɖe Saint, e, Sacred Heart Catholic Church alo Cathedral, ŋutsu wole afi ma. Wo share boundary kple Sacred Heart Catholic Church-a. Ee, woawo hã wodrana agbalẽnuwo katã. Eya ta ne viwò le school, ee, wobe ne ƒle text book alo wobe ne ƒle story book alo gbalẽ ɖe sia ɖe yi ke dzi mile kɔ, ne mite ɖe Azuma Consulting ŋua, meka ɖe edzi be miaƒe asi alo Azuma Book Shop me miaƒe asi ake agbalẽnuwo katã. Míagakɔ mɔnukpɔkpɔe ado gbe na míaƒe Chief Executive Officer, Mister Tony Dee, fisiafi si nèle la, míkɔ gbe tɔxɛ dodom nɔ. Egbea míakpɔ tanya tɔxɛ aɖe yi ke ele fu ɖem ale gbegbe le míaƒe Ghana dukɔa me godoo. Míaƒo nu tso emea ŋu. Ale ame yi ke akɔ nufiafia vɛ na mí be Mister Jones tagbɔ tso Municipal Hospital. Mister Jones, woe zɔ. Yo akpe efɔ. Mefɔ nyuie.
Aƒe ametɔwo ɖe? Wodɔ. Eye matso mɔ kpɔkpɔe ma ado go ne míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo le afi ɖe sia ɖe yi ke wole ŋdia. Ekema wogafɔ mí ko mitsɔ akpe kple kafukafu akɔ ne ya ma. Akpe.
Ke mía dzi kpata egbea mía le ŋku ɖe HIV AIDS kple mental health ƒe kadodo yi ke ele wo dome. HIV eh, AIDS kple mental health alo susumedɔlélewo kadodo yi ke le ɖikanaku eh, woyɔnɛ be ɖikanaku le ʋegbe me gake le enye gbɔ la eh, meka edzi be ŋkɔ ma medze o elabe fifia la meganye ɖikanaku o fifia matsiwo li yi ke ne lé dɔ ya la woada wò ɖe edzi kɔa? Wò dɔlélea ŋu la, meka ɖe edzi be maganɔ be tsã yi ke ne nya lé dɔa ko be kumɔdzie ma nèle. Fifia meganye ɖika ko nàku o. Fifia ne menye aleke mayɔe ya o, gake meka ɖe edzi be ehiã be stakeholders wo míakam together adzi ŋkɔ nyui aɖe ne edɔ ya meganye ɖika nàku azɔ. Taman woyɔm ɖe yevugbe me ne ewɔ be HIV kɔa? Míaƒe nukpɔla kple míaƒe nyaselawo, mise eme be etsã woyɔna dɔ aɖe be ɖika nàku. Eƒe nyagblɔme le. kple susumedɔ ta kadodo aɖe ka edzi be kadodo aɖe le wo me. Ne wowɔ research ŋu woakpɔ be kadodo aɖe le dɔ ya kple susumedɔ le le wo me. Ne mise alo míaƒe ne mise le mediawo me alo míaƒe TV station kple radio stationwo kple míaƒe health information tɔwo gbɔ la miase be wobe fifia la wokɔ machine aɖewo vɛ alo test kit aɖewo vɛ yi ke ameawo ŋutɔ ata tsɔ ko atest ɖokuiwò kpɔ be ɖika nàku alo HIV dɔ ya le ŋu hã. Meka ɖe edzi be ne molé mɔ ne nyi ya alo ne mokpɔ gbɔ nyuie oa, ameɖokui checking alo self checking ɖe ɖi eh HIV dɔ ya egbɔna efu ɖe ge. Eyata Mister Jones, menya ne enyo. be woaɖe asi dua dza ŋu be wo ŋutɔ nàtso ko ado ɖokuiwò kpɔ kpɔ be dɔléle ya le wò ŋua? Vɔvɔ̃ le eŋu nam be ate he vɔvɔ̃ alo susumedɔléle aɖewo vɛ na ame tsiblibɔ. Leke wòle wo gbɔe? Nya kae nàte ŋu agblɔ tso Ghana Health Service ƒe afɔ yawo dzi be yewoaɖe? Nya kae nàte ŋu agblɔ tso eŋu? Ok, em, akpe Ye enyo be ne ete ŋu ɖɔɖɔ ɖe mɔ be efia dɔ HIV dɔa dina ɖikana ku ŋkɔ ma enye ŋkɔ ƒoɖi yi ke kɔkɔ yɔna na ame yiwo ta menye ŋkɔ nyui aɖe ko dzi be miakɔkɔ ayu ame aɖeke o be enye nyi nenema o. Ta HIV simple HIV ko HIV. Miafɔ ɖe ɖem tso ŋu abe lãmesẽdɔwɔlawoe na elabe ne dɔa ƒe ŋkɔ le ne meka dzi be mo menya ne woɖe afɔ ɖe wo be yewoatro ŋkɔa la o. Eye tae o ame yiwo ŋka Voice Ghana, currently le African Disability Institute tɔwo dze- woɖe afɔ aɖewo ke eh, eh, ke wo change na nyɛ aɖewo ta wodze agbagba le xexɔ ma me. Enye ne gblɔ be self testing alo ame ɖokui ƒe dodo kpɔ ne dɔ ya ƒe nyɛ ke va fia. Eh, magblɔ be me- me- me- me- megblẽ o alo menye nane yi ke menyo o. Enye nyui yi ke nenye be wote ŋu wui wui nyuia, ate na be ame sia ame kloe anya yewo status be aleke wòkɔkɔ, eli, edɔ ɖee, ele la, ele ŋu me na ye alo mele ŋu me na ye o. Ta enye afɔ nyui aɖe yi ke woɖe eyi ke me kpɔ be akpe ɖe dɔa dza ŋuti eyi ke kpɔ be hafi ame aɖe natso kɔ ava yi ɖe e lab alo hospital be yeava test eɖokuia, vɔvɔ̃ kpli asifiafia nyuiwo ta, stigmatization kple tɔtɔewo ta, amewo, ame geɖe melɔ̃na be yeayi o. Nenye eyi ɖeka to ŋe ɖo me adzi be ayi afi ɖo mahi eɖe afɔ ɖo yi ke ye ŋutɔ ɖo kume kpɔ ma ŋ ŋyɛ ne ate nye be alo se be ame aɖe yi ke yakpli yakpli wo nane kpɔ edea le ŋtsi adzi be yeaɖo eɖokui akpɔ be yeƒe status ɖe aleke wòle gake wònye evɔvɔa alo ni ma ke ne yeyi amewo va kpɔ ye be ele ale ta madzi be yeayi o ta self testing ya kɔkɔ kɔ vea em it's not bad me megblɔ o enyo ale gbegbe gake nu yi ke va kpe ɖe eŋtsi koe nye be Eee, abe ne gblea vɔvɔ ye miakpɔ the psychological aspect of nuwo katã wo mi le like physically la enye ŋunya yi ke hiã enyo yi ke ana be amewo nate ates gbɔ susu me yi ke mia me sia nanye status atsɔ afɔ ɖe eŋuti gake nu yi ke le edzi nye be eee hafi ne na ne ame le hospital hafi woadui kpɔ etona counselling kpli tɔtɔwo me woƒe nuƒoƒo aɖewo woafia nuwo wòase eɖokui gɔme nyuie. Nenye be in case ne test wònye positive paa, aƒe ɖe ɖe kae le anyi ke nàtsɔ. Gake ne va lalea, amea megakpɔ opportunity ma ke as, ato nufiafia aɖeke me o alo ame aɖeke meli ke agblɔ nɛ be ɖe wòna wɔ ale wɔ ale wɔ ale o. Ta nuya, e, edze be e, e, esewɔlawo nagakpe ɖe eŋuti kpɔ nɛ like aleke míawɔ ako the psychological aspect ya kɔ kɔ kpe ɖe nenemia ŋuti. Okay.
Alo mía provide counseling services. Ne anyoa, míana, ate anye be Council na do ŋgɔ hafi mía role and policy a complete mía mía encourage me sia me be woate ŋu ava bia ava bia ŋkɔ tso nene nyuiwo ŋuti kpɔtɔtɔ hafi. Yike council ya gblɔ nene nye nuxlɔame. Enuxlɔame woate ŋu xlɔame hã be nenye be na test ɖokuiwo le aƒeme kura yike wò va dze be le positive a meganye ŋkpɔ na ame aɖewo ate ŋu ato nene nyuia dzi ta hafi atsi tɔ yewoa gblɔ be yewo a a aɖe yewoƒe agbe ɖa elabe vɔvɔ̃ ma dze edzi kpata be eya nye ye dɔ ŋuti la nya la le hafi nakpɔ ko. Wɔna yiwo eva wɔ ŋutɔ dze be míagalé ŋku ɖe eŋuti. Ne anyoa, woa test kit a kɔkɔ kɔ vɛ. Woanyo woate ŋu aŋlɔ maybe councillors aɖewo ƒe numbers wo ɖe edzi. Ewɔ be ne ne test ye ne ekpɔ alo ne edzi ne ehiã ne kpekpeɖeŋu aɖe kaba nayɔ ne woate ŋu akpe ɖe eŋuti o. Fifia phone in nye therapist wo le anyi. Ke lé therapist wo le anyi ke nàte ŋu ayɔ kɔ ke akpɔ ame aɖe yi ke wòaxlɔ̃ nu ku tɔtɔ ta. Vemahe ma Ghana Aids Commission a woate ŋu akpɔ ale yi ke woawɔ a incorporate counselling services alo psychological support le nenem Ŋee ame kpakple subɔta kpe ɖe amewo ŋuti nenye be wo ŋutɔwo wò test aƒeme eyi ke wòva yi do e result va nye ɖee ke wo dzidzim hafi o wòanye afɔ yi ke woaɖe. Akpe.
E ne ame aɖe lé edɔ ya e HIV dɔ ya eyi ke etsã woyɔna be ɖikanaku dɔ ya ne ame aɖe lia e. Meka ɖe edzi be enye ame aɖe agblɔ menye eƒe agba o, menye eƒe kuxi o, meka yi o. Ta ŋke dzɔ fi wòhiã koko be neta, neto asi ta nya ya dzi be ya ŋu koko míaƒo nu tso eme. Eya ta nya ya eva hiã elabe e, enye nane yi ke ke ame sia ame, nenye be ame aɖe le míaƒe edua me yi ke dɔ ya va ŋuti, eke ame sia ame. Elabe edɔ nye dɔ yi ke ame, ame aɖe ate ŋu axɔ le ame ma ŋuti. Ta nenye be míe e, menye eƒe concern o la, eh, ame ɖeka ta xɔ dɔ ma akɔ vɛ dua ma afi na kpɔ eh, dɔ blibo katã ava nye eh, dɔ ma xɔ la. Yi ta nye me sia me ƒe dɔ da asi be míatia awɔ ɖe sia ɖe yi ke míatia si mɔ eh, dɔ ya ŋuti. Gake nu yi te míaƒo ŋkɔ tso nu ya ŋuti le kpakple nuɖesi tu susu me dɔ nye be zi geɖe mi nyana be I have connection ɖeka kpakple susu me dɔ o. Ɖokosɔ kple aleke typhoid le alo malaria ke ne me treat mi o. Nenye be eh, Prasatowo sugbɔ le lãme ate age ɖe susua me ava na be susu me alo ame ƒe gbenɔnɔ nava atrɔ viaa. Nenema ke HIV dɔ hã elee nye ma eyi ke nenye be asitrɔtrɔ meyi ɖe eŋuti kaba o alo ŋkuléle meyi ɖe eŋuti kaba o la, yi hã ate na be ame aɖe nate nɔ mental health symptoms wo presenting ahan elabe nu geɖe le eme eyi ke anana be nu yewo wɔna. Eyi ta mí dzi be míana dua dzi anase egɔme ana wonya be Ɛ̃, ne míeƒe susu medɔ o, menye just be ame natsi agblɔ dzi o, gake nane abe HIV nu yiwo ke hene vɛ, eɖewo ate ŋu anye be ne nye HIV dɔe ale ame aɖe ŋuti ye mea asi trɔm ɖe eŋuti nyuie o hã, ye hã ate ŋu ana be cukaɖa, susu me cukaɖa yewo woate ŋu ado mo ɖa aɖe fu. Te midzeme sia nase gɔme eye te midze míaƒo nu kɔ tso eŋuti le HIV kpakple mental health kadodo yi ke wole eme. Medze míase gɔme be kadodo le wo domi ƒãa yi ke ame aɖe yi ke dɔe ale ŋutia, the possibility alo probability yi ke be wòate ŋu age ɖe susu me dɔwo me hã ele high hã. Ok, ta efia be ame yiwo ke HIV ya le wo ŋua, wole at risk be eh, susumedɔ hã nage ɖe eme, menenema? Yea, ekpɔ be eh, ne ne edɔ ya va ame ɖe dzagba, mi mi abe mi ƒo ŋkɔ tso eh, vɔvɔ̃, dzitsitsi, blanyi ke tona ŋuiwo me va nenema. Nenye be ne tafla tse neva wò test ya ko be ele positive mekpɔ ame aɖeke aklo nu nyuie hafi ena result ya la vɔvɔ magege ge ɖe mewò mm. ame aɖewo ate to ma me ko sumedɔ ege dze me zi ɖeka na ame katã nye ma aha ta eh, enana be ame aɖewo even wɔte to xɔxlɔ yome paa hafi lo kakena kpɔ be eh, aƒe susu me akɔ dza ganyi o. Wova nu fɔ bum wo ɖokuiwo ano woaɖe woawɔ be ke yewo gale ɖeke me o. Ke ɖe ma abe ale ke wogblɔ mea ke te yeaku mɔ dzi ayi dze e wɔna aɖeke megale anyi na ye o. Ke va de ta bubu le ame ya dzi ava na be blanyi, dzitsitsi ame aɖewo kura e woadi be yewoaɖe yewoƒe agbe kura ƒo ɖa. Ta ne míkpɔ ame yiwo ke e dɔ ya le wo ŋutia ɖe woƒe. risk of me getting mental help ale very high compare wu with other people elabe already dɔ asi fiafia nu yi mewo katã kpe ɖe ŋuti yi ke na be amea already yewo susu me mevo le eɖokui me o. Aha te ne le alea enana be wò e increase na agava e aɖe fu no. Ta ame yiwo ke edɔ ya le wo ŋutia ɖe ha woƒe likelihood of be woa woa diagnose wo with depression yi ke nye blanyidɔ alo e. Cukaɖa Stress-Related Issues yɔ, Anxiety, kutɔtɔ yɔ, ele very high elabe edɔ already, just the stigma around it te ɖe dzaa ate na be ame nage ɖe neneŋia me. Abe aleke mí o le tsã ke tsã be edada mele anyi o, tsike mele anyi o, mele abe fifia ke fifia tsike le anyi ke ate nɔ tsike adzi eƒe yi ke Mawu ŋutɔ be nanɔ anyi gbea dzi, nakɔkɔ nɔ anyi gbea dzi o kake o. Tɔe mo nele nenema ya ke ne si nenema kɔ ao keke be nyagbe ŋkekewo katã vɔ ke ame aɖewo feel so empty abe ke wɔna ɖeke megale wo si ene nenema o ke dze ke ame aɖewo va dze ahazazã kple tɔtɔwo agbe nɔnɔ basabasawo ame aɖewo kɔ dzi be yewoa ɖe yewoƒe agbewo ɖa katã nye susu medɔ ƒe kuxi o dze mía ale ŋku ɖe eŋuti ta HIV dɔ ya ena be amewo le at risk Ne susu me dɔ yi ko dze be ete dze be mía ano nu ƒom eŋuti yi ke na mena se gɔme be ao menye be na ma mi o mi da so mía dza tsi ke dzi ɖeɖe dza o. Edze be ŋxɔ xlɔ counseling kple tɔtɔ na kpe ɖe eŋuti yi ke mía kate mía kpɔ alɔ ne mía make sure be ame sia ame asi fiafia ma me ga nye nu yi ke dze be mía nɔ wɔwɔm o. Edɔ le le wo nye. Ne te no va eda da ye wo nye mía da me dze mía nu asi fiam anɔ ama ɖem ɖe mía ɖokuiwo ŋuti nenema o. Ok, akpe.
Míaƒe nukpɔlawo kple míaƒe nyaselawo, ne fifi lae nèsi wò TV alo wò radioa, míle nu ƒom tso eh, HIV kple eƒe kadodo yi ke HIV kple eh, HIV ƒe kadodo yi ke lé me kple susumedɔ wɔa. Míle eh, enu ƒom tso ŋu alo HIV implications on mental health ya ŋu míle nu ƒom tso eye Mister Jones tagbɔ tso Municipal Hospital ye nufiafia kɔnvena mí. Eya ta mègatsi wò radio no. Ka dzi kple mí kple subɔe ŋu fiafia detoe akɔm wòle vɛ na mía? Juana atsɔ ɖe le eme. Ke Mister Jones, nu kae hena susumedɔwo vɛ? Ne amea xɔ dɔléle ya alo HIV dɔ ya ɖe, nu kawo pɔti ate ŋu ana be susumedɔlélewo hã nage ɖe eme na amea? Ok, akpe.
Míegblɔ ɖewo do ŋgɔ ya hã gake abe alesi megblɔ ema, ɖeko le abe aleke ne enye be typhoid fever. age ɖe ame aɖe me wòle ame aɖe me infection wònye loo ele wòle ame aɖe me ye amea susu medɔ already susu medɔ le eŋuti alo mele eŋuti kura o ye amea me treat ye nyuie o metrɔ asi eŋuti nyuie o la ne e parasite yiwo ege ɖe susua me ne wote ŋu travel ge ɖe amea ƒe susu mea enana be. eh, ama ƒe gbenɔnɔ va nɔna ɖe ƒe vie kimi gblɔna ba high fever high fever jama dzi hmm. bata nenema mi kata susu me dɔ ƒe complications so nye nenema ke nenye be eh, malaria asra dɔ ka kimi asra dɔ kimi tsɔna tsɛ nenema ha nenye be parasite wa so gblɔna mamu ke ke ko gena susu me nenema ha ihe te kana ke be eh, ka malaria psychosis kutɔtɔ yo akpita ƒe saɛkosisiwo evana ame dzi. Nenema ke nye HIV dɔ hã yi ke nenye be virus la le amea me va gbɔsum gbɔsum nenema yi ke me asi trɔm eŋuti o hã eya tea ŋu ge ɖe susua me yi ke ava dze enugbegblẽ ɖe le amea ŋuti. Gake eke nu yi ke aside xem wowɔa nakpɔ be abe mígblɔe do ŋgɔ enea E, nenye be wòƒe nenema vɔvɔ̃, ŋukpe kple tɔtɔɖoɖoke va gena amea me ta, ma ana va tamebubu fu nava dze amea dzi. Ta wo, wònye nenema koa? Ta ma, nava nɔ tamebubu fu koa? Ke nakpɔ be susumedɔwo, tagblanydɔ kple tsitsitsidɔ yewoa, ava anɔ nenema. Hã, hafi generally, nenye be susumedɔ ƒe causes oa, ate ŋu anye be ɖewɔmahi e, to nenemii amea, ebu, elɔ ziwo lé avu ana ɖe, ebu yewo amelɔlɔ̃ aɖe. alo ame vevi aɖe nɛ tso nene nu yewo me ate na be wɔ aɖe fue alo nene nua ta yewo dɔ me yewo dɔ mega va le teƒe ale ko dze be wò dɔ me dze be aga de ɖa ado go ɖa ame amehawo domi o nyo kata nana be titi ku tɔtɔ yo ana be susu me dɔ tan bubu fu na va age ɖe ama me ano efu ɖem ne ama eko nene ma hanye dɔ ɖe ke me te gbe me te gbe gbe na ma ɖe be edɔ ale ŋutsi nyo ela be ŋutɔ kra vɔvɔ ta enuwo e problem wo like kuxi mi no gɔgɔn be ne be ne le wɔna Situation aɖe ne mele ati ame nya kpakple ame aɖe gake eŋea nye nane yike mete gblɔ ge be atsɔ kpe yi ɖe evelia gbɔ be edea le ŋutinye alo ale kple ale o. Ta ŋkpɔnua katã wò ɖeka ele ele dzi ele ame aɖe eya ɖeka ƒe kɔ dzi yike wòtem ɖe to hã manya mete gblɔ gblɔ na ame aɖe ko. Eme katã yi gana be amea ƒe susu me katã va xɔ dzi hafi nakpɔ kɔ. Ana be susu me dɔ yewo age ɖe eme hafi kpekpeɖeŋu hã megale anyi o. Alea ke nenye be ame aɖe taƒlaci ɖomahĩ sukluidɔ sugbɔdɔ klutɔtɔ ya tea ade kpekpeɖeŋu easily nakɔ kpe ɖe amea ŋutia. Nenye be wòva le alea ŋukpe klutɔtɔ mo ta amea matea atra ame aɖeke to so ɖa sɔ social support ma mega meva li o elabe ame ɖe ame ɖeka ŋlɔ sia ɖe na eɖokui elabe nenye be wògblɔ fia be edɔ ya le ŋutinye hafi nakpɔ amewo yi gava adze eyo ŋkɔ gbegblẽ anɔ asi fiam be nuyiwo ke mewɔ hã amewo yi gava nu yɔ yɔ ɖe eŋuti be Ye wò nana nuwo katã. Ewɔ abe nya ma afi ma gblɔ ne la, ele eme ƒã elabe ne va míaƒe nutowo me alo míaƒe aƒekɔwo me kura ne wobe amea taflatse HIV ale amea ŋua, afi yi ke amea ŋu etsi lém le hã ame medzi be yeale etsi o. Afi yi amea ŋu ɖum le hã medzi be yeaɖu nu kple amea gɔ̃ hã o. Ne amea nye nudzrala vevietɔ nuɖuɖu ŋu tsaka nàkpɔ koa, eƒe asigble. Eme meva ho de teti teƒe aɖe yi ke mí nɔ nu ɖum le, ekema ɖe gblɔ be, Ii!

Amewo ƒu sugbɔ mele wò ŋuti wokɔkɔ woƒe dɔwɔwɔ ma. Nenema ke nenye be dɔ ya le ame aɖe ŋuti hã ŋuti wokɔkɔ dɔwɔwɔ ma, megblẽ naneke o. Edɔ hafi nàxɔe dze be awɔ kpakple amea ƒe ŋu natsaka. Menye be ne èɖo amea ƒe nuɖuɖu ko efia be èxɔ dɔ o alo nenye be e nèdɔ amea ƒe nui dram nenye be awu dem dram amea le ye amea dzra awu ma nɔ nèdɔ wɔm ko efia be dɔ ma xɔ go. Menye nenema o, lee nye eme o. Ta edze be mía ŋuti hã adzudzugbe nɔnɔ yio yi ke ɛɛ nana be amewo mete ŋu vovo ɖe wo ɖokui me awɔ dɔ o. Ame aɖewo ke nenye be wose ne edɔ yi ke wɔm wole le akpɔ be ame aɖeke megage ɖe wo asi gbɔ agbɔ o le dɔa me la be wokɔ vɔ̃ be edɔ ma le amea ŋuti. Aha ta nana miwo li ke efu ɖem. Nuwo ka ta nana ge be tamebubu nava dze amea dzi hafi nakpɔ kɔ susu me dɔ yiwo gblɔm míele ava va nɔ efu ɖem ne e amea. Ne wole hã nakpɔ be ame aɖewo kpɔa gena ɖe ahazaza eme kple egbenono kple tɔtɔ yiwo ke hafi nakpɔ kɔ va trɔ zu nu bubu nɔ hafi eɖokui ƒe agbeɖeɖe alo suicidal tendencies and ideations yiwo suna gbɔ ɖe wo me. Eya ko la la ɖe nenye be ŋka ŋkee megale xexea me gawɔwɔm, ne meku boŋ ɖe me manyo wu o. Ke nakpɔ be wova dze wɔna yiwo wɔwɔ yi ke dzi be yewoaɖe yewoƒe agbewo ɖa akpe.
Ke nenye be e amea eyi kɔdzi ye taflatse e wova kpɔe ɖe dzesi be dɔlélea le amea ŋu e. Nu ka wòdi be wòawɔ alo neva kpɔ de dzesii be ye dɔa lé ye ŋu vɔa, eƒe susu me medzi be yeadza o alo ewɔ be susu me dɔ dzi be yeaɖe fu na ye ɖe? Kpekpeɖeŋu kae li alo afɔ kawo wòdzi be amea naɖe yi ke wòakɔ akpe ɖe eɖokui ŋu? Ok, e, at the first place, egã ŋutɔ, hafi wɔ nyi wɔ, wɔ diagnose na amea ŋutɔ kura dze be counseling ado ŋgɔ adze, adze egɔme. Ta ame yiwo ke kɔdzi fi yi ke amea nado, wova do amea la, kpɔ dze be woate ŋu axlɔ̃ nu amea, woaƒo nu na amea, afia nu amea nyuie hafi wòawɔ la, wɔ. konye ale. Ye hã, míebe ne amea le, ne amea le tsikea dzi yiyim hã, edze be gasiagame hã edze be nuƒoƒo ya nayi dzi ano dzidemeƒo na amea kpɔtɔtɔ. Ta nenye be wò ŋutɔ, nenye be nèli eye ke dɔ le ŋutiwò xoxo eye ke nèkpɔ be tamebubu kputɔtɔe wole anyia, e, mía, mía, mía a, a, a, ade dzi ƒo na wò be nàte ŋu ate ɖe kɔdziwo alo counselors ŋuti, psychologists alo mental health officers ɖesiaɖe yi ke le anyie ko nàte ŋu ate ɖe wo ŋuti yi ke ne woate ŋu akpe ɖe ŋutiwò, woafia nu wò, woate ŋu aƒo nu kpakple wò, woana Woanya nu yi ke ne nàwɔ hã. Hafi tsikozazã, mínya be tsikozazã mele easy nenema o gake ne èle tsikea dzia, dze agbagba be nàyi dzi nàzã tsike elabe tsikewo ame wo xɔna agba ale gbegbe be ne nye nèle tsikea dzia, anyi nɔ ge ƒe yi ke Mawu ŋutɔ na wò be nànɔ nànoe. Megale abe tsã yi ke nàma na be aɖi ku ku wu nenema o, megale nenema o nenema o. Ne tsikozã ma ana be wòakpe xɔŋwò natu ɖe edzi yi ke nàte anɔ gbe didi hã. Ta mí míyi ɖe kɔdzi, mental health facilities, srɔ̃a anyi. Míate ŋu adi support groups aɖewo ne mía ɖokui. Ame exercise ame aɖe anɔ exercise wɔm e relaxation ate ŋu anɔ e lãmesẽfefe aɖewo kple tɔtɔ aɖewo wɔm eyi ke ate ŋu akpe ɖe ŋuti hafi enuɖuɖu nyui hã ehiã nàte ŋu aɖu nu nyui eyi ke ana abɔ akpoxɔnu nuwo na atu ɖe edzi. Ke hã mègavɔ̃ o mega megakpe nu na wò o dɔléle wònye va dzi o megakpe nu na wò o. Nenye be kuxi aɖe dom wò ɖea, di kpekpeɖeŋu nyuitɔ Mag, mègakɔe kɔ de ɖokuiwò me alo mègavɔ̃e be yeawui eɖokui ao. Mental health officers wole anyi, wole teƒe ɖe sia ɖe, kɔ yi ke te ɖe dziwò ko. Ne yi eme kura dzi be woadzi, woagblɔ nya aɖe na wò yi ke ade dzi ƒo na wò eyi ke na, nàte ano ɖokuiwò me nyuie eyi ke Mawu hã na akpe ɖe ŋutiwò ko. Nu ɖe sia ɖe na ayi ɖe eteƒe. Ɖe medze be mada akpe na míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo katã be míadzudzɔ ŋkɔ ƒoɖiƒoɖiwoyɔyɔ na amewo alo míadze asi fiafia nu mí wɔwɔ ma mekpekpe ɖe ame aɖeke ŋuti o? Akpe.
Akpe. Ee, eƒe nya mamlɛawo gbea ame ka dzi be edze be míalé eme ɖe asi, míadzudzɔ asi fiafia alo enya ƒoɖiwo gbɔgblɔ ɖe mɔ yiwo ke taflatsewo, HIV dɔ ya le wo ŋua, míadze asi, míadzi dzɔ asi fiafia wo ŋu, elabe agbenɔnɔ mewo katã nana be susumedɔwo e, le na ma. Eya ta egbea la, ɣeyiɣi ta míagakɔ egbea tɔ ase ɖe afii, ale be kɔsiɖa yi gagbɔna la, míako tanya tɔxɛ aɖewo agakɔ fia nu mí. Taflatse ɖi, meganye ɖika nàku dɔ o, atikewo li, amatsiwo li, ta ne dɔ ya le ŋuwò alo nèe dzesida aɖewo kpɔm be ɖewomahi edɔ ya le ye ŋua, meɖe ku te ɖe kɔdzitɔwo ŋu. E, psychologists-wo li, Eyi ke aƒo nu nɔ axlɔ̃ ŋu o kple su be wo hã wogbe na adzidzi abe ale Mawu na wo ene kɔ, wo hã agbe nɔ ge nenema. Amea tsiwo hã woli HIV unit-wo le kɔdzi ɖe sia ɖe ne te ɖe wo ŋu kɔa, wò asi aka tɔ wo. Míaƒe mewuikedemegbena-mi-gbea nye Saint Rich Consult. Miayɔ wo le kaƒomɔ̃dzesi ya dzi, zero five zero, four two two. two two eight eight zero five zero four two two two two eight eight. Wodzrana tiles, iron rod, cement, paint, eŋɔtrɔwo nusianu ke nadzi akɔ tu wò xɔ koa wodzrana wo katã. Wole xo gbɔ mafi ko dome kple Azuma book shop wonye mɔyiwo ke wodzrana gbalẽ vovovowo ne viwo le school dem gba ɖe ɖesiaɖe wobe ne ƒle Ele anye text book o, exercise book o, story book o, ɖesiaɖe wobe ne nekplɔe kɔ ne te ɖe wo ŋu wole o NIV ƒe opposite tututu koa ne te ɖe wo ŋu hã asi ake tɔwo. Ŋkɔnye nye Wise Jude Agbevianu, keke ne dzedzi na amesiame.
Agbe ŋɔ kake